Salam dostlar! Bu men ýene-de Mähri meniň YouTube kanalyma hoş geldiňiz! Eger bu siziň birinji gezegiňiz bolsa meniň YouTube kanalyma ýazylmagy unutmaň men her hili temalar hakynda gürleşýän bärde Amerika gelmek hakynda we şuňa meňzeş zatlar hakynda. Şu gün bolsa meniň gürleşjek temam siziň bar siziň bilen men bu gün maşennikler barada gürleşesim gelýär. Maşennik adam allaýanlar ýöne şeýle neme maşennikler dälde meselem telefonda zatda adam allaýanlar ýa internetde zatda da Her hili situasiýa boldy. Tanyşlamdan köp eşidýän şonýaly zatlary. Onsoň siziňem am ägä bolmagyňyz a ägä bolmazly bolmaklygyňyzy isleýän. Yh, türkmen dilinäm ýatdan çykarypdyryn. Karoçe, meselem, şeýle bir meselem bereýin, meniň bir oda joram, tanyşym, arada onuň telefony işlemeýär, olam aýfon telefon. Telefony işlemeýär-de, olam internetden Apple-yň Telefon nomerini tapýada şoňa jaň etýä. I jaň edibem olardan kömek soraýada şeýle şeýle işlänok diýip osoň şu internetden şu biri karoç telefonda hälkiniň telefonyna tam girýä neme bilen tak daşlaş daşlykdan bilýaňizä ýörite bir programma skaçat etmeli osoň başga ýerde bolsada adam girip bilýada siziň telefonyňyza şo programma bile girýä eýtýä beýtýä o girmese problema dä ýöne Joramy neme diýýäs, pylança pul geçirmeseň bolanokdy da sida şon ýaly edip, koroçe allaýar, joramam bolýar diýip, oňa tam iki müň dollar töwerek pul geçirýär. Soň pul geçirýär-de, soň soň düşünýär şoň pul geçenini, gidenini, şo puly yzyna alyp berip bir birmejegini, zadyny, ýo soň o telefondakam, tipa onuň telefonyny bejerip, berýä şu işlemeýän priloženiýalaryny zatlaryny hem işletýä ýöne iki müň dollar gitýä wot prosto taklyk uçyk gitýä osaň şoň üçin eger şonýa ýagdaýyňyz bolsa birden telefonuňyz zadyňyz işlemese zat etmese hökmany suratda ofitsialny internetdaky telefon nomeryny tapyň to ýest Aýfonyňyz işlänokmy apple toçka kom ana şo şo ýerdäki telefon nomera jaň ediň wara tapan tupan nemäňde jaň etmäň daže bir dan ýalňyşlyk bilenem başga bir ýerlerik jaň etseňizem wsýrawno şuňa pul zat geçirmeli diýse absolýutno geçirmäň sebäbi telefonyňyzyň bejerilmegi üçin siz hiç ýerik hiç hili pul geçirmelä şony tutulaýmaň wsoň ýene bir situasiýa boldy hälki joramyň tanyşy. Ol neme Olam Amerikada ýaşaýa. To ýest şu şu zat bolup geçýän zatlar Amerikada, Amerikanyň daşynda da şunýan zatlar köp bolup geçýä. Ýöne men şol Amerikadaky lardan size kak by düşünirýända. Hälki joramyň tanyşy ba. Olam bir SNG ýurdundan gyrgyzmy, gazakmy bir zatda. O pahyram bärde neme student bolup neme okaýa zat etýä osaň işleýä elbetde öz okuny öz töleýä tuda-syda da. Hälki nä hälkä jaň gelýä. Telefon jaň gelýä de. Telefonda oňa aýtýarlar, Karoçe, seniň okuwyňda neme, sen pylança töläpsiň, o tölegem ýetmändir seniň okuwyňa, şo sebäpli sen ýene okuwyňa dopolinitine pul tölemeli diýýär. Onsoň o pulam, тоже bir ýarym müň dollarmy näme, o pulam konwerta dolap, pylany ýerik äkidip, pylany ýerik goýmaly, şeýle gitjek, deşjek bardyr stenkada, şo ýerde sokyp goýup git diýýär. O gyzam nemeden gorkýa, birhili şol, aý men okuwyma tölemesem immigrasiýa meni heläk eder zat diýip şo many şo tarapdan gorkýa-da, hälki puly alýa-da, konwerde dolaýa zat etýä, aýdylyşy ýalam o zat etýä, eltýä şo eltmeli ýerine. I şol aýdylan stenanyň deşigi diýen ýaly ýeredem o zat salyk gaýtýa. Soň uje yzyna öýüne gelensoň şoň akylyna gelýä men näme üçin şeýtdimkam diýip. Ozaň soň baryp görse opul eýýäm gitdi ýok eýýäm. To ýest şo ýerde indi pikir etýäňdä haýsy kellesli etdi diýýäň. Ýöne kak by adamlar bir hili gorkup gorkanda kän gowy pikir edenoklar bilýäňiz kak kelläň kän işlänok sen hakykatdanam migrasiýadan gorksaň zat etseň Ýogsa o göz nelegalam-da, zadam-da, hemme zatlary ýerinde. Şon, şon ýaly-da sizde bar-a, size kollejiňiz, zadyňyz jaň etse, meselem, aýana puluňyz näme etmändir, eýle-beýle diýse, siz internetden ýa eliňizden tölejek bolup heläk bolmaň. Özüňiz aýdaýyň, eger şübhelenseňiz, kak by, idi k çortu diýiň-dä, kak by, moşennikdir öýtseňiz, eger bolmasa-da aýdyň, bolýa diýiň, men ertir kolleje baryp, şo puly özüm elim bilen tölejek diýiň. I wsýo. Migrasiýadanam gorkmaň, hiç hili o zady etmäň. Migrasiýa, meselem, amerikan içinde size haçan azar berýär? Haçanda siz klasyňyza gatnamasaňyz azar berýär. Şonda siz, meselem, ýetmiş prosentmi nämemi wagtyny klasyňyza gatnamaly, to ýest, otuz prosent töwerek siz kak klasyňyzy goýberseňiz bolýar-da, ýöne ýetmiş töwerek prosenta nemäňiz bolmaly, şoňa gatnamaly.

Ine siziň wizaňyz ýene-de bir ýyl bir ýyl uzaldy diýip şonýagrak manyda-da i şon şon ýaly tarapdan birazrak migrasiýa neme etýä siziň wizaňyz uzaldasy gelenok meselem olam puluňyz tölemeziňizden dälde imine mekdebe to ýest okuwa gatnamazyňyzdan gatnamazlygyňyzdan ah ýa şon ýaly tak što migrasiýadan zatdan absolýutno gorkmaň pul zat tölenmedi ýa zat diýip okuňyz jaň etse-da Bolýa diýiň biz, men baryp özüm ertir töläp gaýdaryn diý, diýiň-dä. Otaň telefondaky, Aý, ýok, sen şu gün tölemeli, bolmasatam, näme bolýa, migrasiýa eýtýä, beýtýä, zat diýse, Sizem aýdyň, balaňy çykaryp heläk bolup oturma, men ertir barýan diý, wsýo. Siz ýa-da o zat ediň, prýam duran ýeriňizde, a, neme ediň? A, bolýa diý, birmunçuk garaş diý, telefonda garaş diýiň-de, a, öz, a, kollejiňiziň telefon nomerini administrasiýasyna jaň ediň. Jaň ediň-de soraň, şu wagt maňa zwanok geldi, karoçe, a, tam biri aýtýar, to, şto men size näçe müň dollar dolžny, o soň men size şo puly tölemelimi ýa ýokmy diýip soraň, telefon, kollejiň öz telefonyna jaň ediň. Google-dan gözläň ýa prosta eger telefon nomeri sahranýonny bolsa telefonyňyzda şo nomera jaň edip soraň. Sebäbi belki kolleždaky administrator ýa sekretar aýdar ýok seniň-ä hemme zadyň tölengi sen bize hiç zat doljyn däl diýse znaçit telefonda durup gürleşen adam znaçit ol maşennik siziň eliňizden şeýdip aldap puluňyzy alasy gelýär. Wot, şonýa situasiýalardan gaty ägä boluň. O situasiýalar hemme ýerde bolup bilýär. Amerikada-da bolup bilýär, Kanadada-da, başga Ýewropa ýurtlarynda-da, Hytaýda-da, hemme ýerde. Tak, ýene bir situasiýa, meselem, Hytaýda meniň o zadym bar, bir daşkyrak garyndaşymyz bar. Hälki garyndaşymyz näme etýär? Internetden obýawleniýe görýär-de, Kanada näme, woditel bolup işe alnyp bilýäň, karoç, biz saňa wiza bilen kömek etýäs.

wagtda sürseň zat etseň, taksi zat etseň, belki, alarsyň, ýöne onda-da bäş müň dollar üçin, bilýäňizmi, günde on iki sagatlap işlemeli. Eta, nu, poçti što newozmojno-da. Ýedinstwne, bäş müň ýa bäş müňden artygrak alyp bilýän ýeriňiz, eta, neme, dalnoboýşik bolsaňyz. Dalnoboýşikler, realno, ýaman gowy pul gazanýarlar olar, soň, şo sebäpden, olar gowy gazanýarlar. Ýöne. nu et as kak by aýratyn istoriýa hälki garyndaşym hälki firma bilen o zat kontaktirować etdi olaram aýtdy hawa diýä biz saňa diýä kanadada kanada getirmäge size kömek etýäs diýä wiza etýäs gelenizde woditel bolarsyňyz karoçe bäş müň dollar aýlyk alarsyňyz tuda sida ýöne diýä ine anketa bar diýä şu anketany dolduryň diýä özüňiz barada informasiýa neme ediň diýä dolduryň i potom bize iberiň diýä elli dollaram tölegi diýä şu anketa diýä Bulam okey diýýä. Osaň bulam öz kak by bankoskiý kartçikasyndan tölejek bolýan bolanok. Olaram belli bir o zat belli bir bankoskiý kartçika kabul etýär ekenler. Diners Club diýip ony bilemok. Siz bilýäňizmi? Obyçna näme Discover kartlarda bolýa. Discover kredit kartda. Şo Diners Club diýen o zada girýädä şol.

Hälki websaýty diýdim, barlap gördüňmi diýdim, internetde yzyny-öňüni barladyňmy diýdim, sen oňa diýdim, bankowskiý kartoçkaň informasiýasyny berjek bolup otyň welin diýdim, olam ýok barlamok diýdi. Menem o nähili diýdim, sen barlamaly ony diýip bara, hany näme onuň ady diýsem, o websaýtyň adam neme Canadian visa toçka org eken, ekeni, to ýest Canadian visa, kanadskiý visa toçka org. Onsoň menem okey diýip neme etdim, karoçi ony aldym-da srazu, Google-a girdim i Google-da barladym. Tipa Canadian visa toçka org eta neme ynanylyp bolýan websaýtmy ýa-da ýok diýip ýazdym. I Google-da srazu odzywlar çykdy şo websaýt barada. Soň bir topar adamlar aý ýok bu websaýt maşennik karoçe meniň kreditny karçkamy isto nemäni informasiýasyny aldylar application üçin diýip tipa anketa üçin diýip osaň Tam elli dollar aljak diýip, meniň kreditny karçkamdan bir müň bäş ýüz dollar sorup alypdyrlar, bla bla bla diýip, şonýalak žalobalar gitdi. Neme internetde ýazylgy du. Ony neme görüp bara şu žalobalary okap srazu garyndaşyma ýazdym, eý diýip, seniň bul neme websaýtyň maşennik websaýt ekenä diýip, olam wiý şeýlemi diýip, to ýest olam birhili geň galdy, şok boldy. Onsoň menem oňa aýtdym-da, geljekde kak by Şonýalak websaýtlary zatlary görseň da hökman yzyny öňüni barlaň to ýest size de degişli da şeýle beýle kak gowy zady size söz berýän websaýtlara iş tap bererin on ederin mun ederin da şolary hökman barlaň yzyny öňüni eto oçin wažno onam barlamak gaty aňsat prosta gugla giriňde guglda ýazyň her kimiňem elinde telefon bar her kimde de gugl bar da prosta ýazyň. Tam plany tam näme näme websayt nime odzw odzwy diýip ýazyňda tam ýa-da bilemok ynanylyp bolýam ýa ýok diýip ýazyň iňlisçe ýazyň orsça ýazyň eýtseňiz beýtseňiz rezultatlar çykar türkçe ýazyň isleseňiz da sebäbi içi ýanan adamlar şo ýerde odzw ýazarlar aýanan meň şunça pulum aldy bunça pulum aldy diýip şonýalak poetemu telefonda zatda jaň etýänlere-de kän ynanmaň osaň size emigrasiýa ile gorkuzýançylara tože ynanmaň meň meselem ýene bir tanşyma näçe birnäçe aý mundan ozal jaň etýäler neme diýip siziň diýä näme diýäri social security nomeriňiz to ýest uje amerikada bolýan zat social security nomeriňiz karoçe kakoý to problemasy bolupdyr poýtom siz dopolinitwna nalog tölemeli zat diýip şonýa bir zatlar diýä soň social security nomerem bärde neme seň ýörite bir identifikasionny nomeriň ýalyda sen sen şo nomer bilen sen barada hemme zat bilýä hökümet sen tam näçe nalog töleýäniň bilinýä da şo hemme zat social security bagly şo nomera bagly osoň tipa şo nomeriňi ber diýä osoň özüň barada informasiýa ber diýä zat diýip şon ýaly et neme etýä osoň meňem tanşym aýtýa o nähili diýä siz nirden jaň etýäňiz diýä olaram aýtýa biz diýä IRS-dan jaň etýäs diýä IRS-em internal Neme revenue service toýs şu nalogowy şu amerikanyň nalogowysy IRS bolýa soň biz diýä IRS dan jaň etýäs diýä. Osoň bu tanşymam aýtýa o nähili diýä toýs taýs tanşymam molodets wara kak by olam aýtýa o nähili diýä IRS-iň başga edere işi ýokmy diýä maňa beýdip diýä jaň edip neme eder ýaly diýä okey diýä no problem men diýä onda diýä IRS-iň diýä ofisine baryp diýä Şo ýerde diýýär, wyýasnýat edäýerin näme problemalygyny diýýär. Onsoň olaram, Aý, ýok, sen o bize ony ol informasiýany häzir ber, bolmasa polisiýa seni gelip aristowac eder, näme eder diýip, şon ýaly. Şeýdip gorkuzýarlar hälkini. Onsoň olam aýtýar, Okey diýýär, polisiýa meni aristowac etse edip geçsin diýýär, men garaşýan polisiýa diýýär, iberiberiň polisiýany diýýär. To ýest, Şeýdip adamy gorkuzyp şu adamdan şonja informasiýa aljak bolýarlar soň pikir edip göräýiň. Soň ol tanşymam molodýes hiç hili informasiýa bermän a telefony derrew neme ýapypdyr bar a soňam maňa jaň etýär maňa şeýtdiler diýip menem aýtdym beräýme diýdim IRS ömrem beýdenok diýdim IRS-iň býujeti ýetenok beýdip her adama jaň eder ýaly diýdim o soňam polisiýaň diýdim IRS-le hiç hili baglanyşygy ýok diýdim et iki sany üýtgeşik neme diýdim aýratyn bir edara diýdim polisiýa onýaly işlerle wapşe ne zanimaýtsa poýtum diýdim Indikide Şonýa jaň etse diýdim, bolýa, meniň kakam polisiýada işleýä, häzir men kakama jaň edip soraýaryn diýip şeý diý diýdim. Tak şu size-de şony o zatda maslahat berýän, eger size telefonda şeýdip, aý sizi migrasiýa aristowaýt eder, polisiýa aristowaýt eder zat diýip şeý diýse, neme aldaň göni. Meniň kakam polisiýada işleýä diýiň, meniň özüm migrasiýada işleýän diýiň, ýa-da men adwokat diýiň-da, da şo şeýdip neme ediberiň. Gel gel arestować etdi ýa-da bar sürüp geldi to ýest şon ýaly wot tak wot tak şto şon ýalak aldaw o zatlara gidilmäň hiç haçan ynanmaňda hemişe yzyny öňüni barlaň hemme zadyň biri sizden bir zat üçin pul isleýämi hökman yzyny öňüni barlaň şeýlem diýip adwokatňyzyň ofisinden kak bir jaň etýälermi hökman adwokatyňyza özüňiz jaň edip menden ähä şeýle pul islediler Siz isleýäňizmi? diýip soraň. To ýest başga öz original nomerinde jaň ediň, ptamu şto adamlar kim bilýär nirden neme etdi. O soň meniň pikirimçe şo okuw tarabyndan aldanan gyz bar a bir müň bäş ýüz dollar alnan gyz şo konwerde dolap stenanyň deşigine sok diýilen gyz. Karoçi meniň pikirimçe şo gyzyň kakoý to bir tanyşlary şony edendir öýtýän. Sebäbi bolmasa o gyzyň nirde okaýanyny nädip bilsinler o telefondakylar. Bilýäňiz kakda ýada bolmasa şol kollejiň özünde bir işleýänler şeýdendirler toýs nu kak maşenniçestvo edendirlerde sebäbi bolmasa o gyzyň beýdip o ýerde okaýany immigrasiýa zatly iş çalyşýany kim nädip bilsin et newozmojno je nädip telefonda ma ýazylgy däl o pylany şunýalak nemesi gidip dur zat diýip poýetomu da ostarožno boluň obýazatýlna neme ediň özüňizi özüňizem goraň puluňyzam goraň maşgalaňyzam goraň i da aldanmaň.